Yoo ɛnɛ lord tv ɛne guitar players and singers ha yɛwɔ ɛɛ eh, ɔhɔhoɔ soronko bi a ɛɛ eh, ghana fo mebɔ ne din a obiara ne bɛgye because ɔdi akotene yie paa wɔ ghana nnwom to a yɛ ha life no mu yɛn nso prom promotion a yɛyɛ no yɛ ha life music nti yɛbɛkɔ yɛn nua a ɛɛ eh, ɔyɛ soronko a meka yi ne ho asɛm yɛbɛbusa ne nsɛm bebree nansa na no mɛma ɔno ɛto ne nnwom no kakraa bi akyerɛ yɛn ansa no mpo wabɔ ne din nti me nua Yɛma ɔkwaaba na ansa na yɛde yɛde nnwom yɛde nnwom no na ɛma akwaaba enti to wo nnwom no kakraa bi kyerɛ yɛn w'adaworoma. Mayɛ mabɛ kwan a memfaa me nsa nkan wabɛse me kwasea yie Mayɛ mabɛ kwan a memfaa me nsa nkan wabɛse me kwasea Akoa yi so mpo wɔne me nka So ɔnya me yere anka ɔbɛfa no o Wakɔbɔ dua ma ɔno ankasa wawua ma yɛ ma bɛkwan a memfa me nsa nkan wabɛse mo ɛɛ wawu nkwaseɛ wuo yɛbɛsie nkwaseɛ sie na amanfoɔ ayɛ ɔma adwene sɛ ɔmbɛtwiw solo kuo wawu nkwaseɛ wuo yɛbɛsie nkwaseɛ sie amanfoɔ ayɛ ɔma adwene sɛ ɔmbɛtwiw solo kuo wawu nkwaseɛ wuo yɛbɛsie nkwaseɛ sie anaa mo ayɛ n'adwene sɛ ɔbɛtwiw solo kuo Wawu nkwasea wuo, yɛrebɛsi ɔnkwasea sie, anaa mo ayɛ n'adwene sɛ ɔbɛtwi wo solo kuo. Yoo, wabɔ ne din dada, nnwom no abɔ ne din, anammɔn. Four steps.
Anammɔn. Four, four steps. steps.
Aha, ne mmerɛ a ne ano no, na yɛnkyɛ nkɔmmɔtwitwa no ho bebree no, ɛbaa Gamro meeting. Ɛbɛtoto sɛ ɛbɛyɛ nnwomtoɔ ne nneɛma bi bɛkɔ yie kakra ama yɛn. Na ansa na no, yɛ yɛbɛbisa wo sɛ nnwomtoɔ no wohyɛ aseɛ, mmerɛ bɛn na wohyɛ aseɛ na ɛdɛ koraa na encourage wo ma aba nnwomtoɔ adwuma no mu? Ah, okay. Me me particular, meyɛ obi a ɛwoo me nyinaa na meto nnwom. Nti yɛde me kɔ John Lee St. Peter's Choir, me maame. Mankɔ school, meyɛ obi a mankɔ school da. But nnwomtoɔ no firi me maame mu ɛna me so, ebi bɛsoo me so. Nti nnwomtoɔ no deɛ mehyɛɛ aseɛ akyɛ na mebɛgyaee. Nti aa yɛ nua Castro a wanya ne baabi kɔ ɔno na ɛsaa yɛ yɛ ama me saa ba agorɔ nom. Yoo na mɛbisa sɛ wo ne Castro no yɛɛ nwom no bi ansa na wofiri mu anaa sɛ. Oh ɛndeɛ ɛɛ atiefo mpo rehwɛ a me ne no wɔ nwom a ɛyɛ fresh koraa mpo wɔ studio a ɛyɛ two tracks a wɔsi yɛ release but meretwɛn sɛ ɔbɛba. Ɔbaa a nea yɛ video ne yɛde nwom no aba. Yoo ɛneɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ nso yɛn nua Castro bɛba bɛka yɛn nsa na atumi ama anamɔn nnwom a ɔde ato hɔ no atumi aba abɛhete sɛdeɛ yɛpɛ no na nnwom wei a ɔtoeɛ no nso deɛ nnwom a ahyeta dwaman so baabiara na yɛbɛbusa sɛ woabɔ ban bi pɛn because high life no a wotoɔ no mpanimfoɔ nnwom na ɛmu ɔdu na wotoɔ no nti yɛbɛbusa sɛ high life no a wotoɔ no woabɔ ban bi a na wadi musician bi akyi pɛn a ɔyɛ halaife musician bi kɔ ɔnwom no mu odu. Mepakyɛw, deɛ ɛdi kan, ɛyɛ yɛne ayɛ papa wɔ Hene Bɛkisi. Ɔyɛ obi a medii n'akyi, ɔne me nantee kakra, ɔmanagyee me a na ɔpɛ sɛ ɔboa me. Ɛno akyi na mebɛdii ɔwɔ a Hene Acheampong, ɛyɛ Nana Acheampong akyi. Saa tam George Forrest mo na na ɛyɛ ne manager, wɔhwɛ ne biribiara so. Nti wɔn nso me ne wɔn nante kyɛe. Nti na me ne legendfoɔ mmienu na anante. Na ɛyɛ sɛ obiara wɔ role model. Music industry no wɔ role model bi a ɔpɛ n'asɛm anaasɛ ne nnwom yɛ ɔdɔ a ɔno na entice wo ma wobaa nnwomtoɔ no mu? Okay, role model deɛ sɛ meka sɛ obi to nnwom ma no yɛ me dɛ a, ɛyɛ yɛne ayɛ papa a wɔde mmoa a ɛwɔ Ghana nyinaa ato nnwom ama sisi wɔyɛ asa. Ɔno na inspire me maa metoo nnwom. Ɛyɛ Nana Kwame Ampadu.
Sɛ ɛneɛ meka yɛ ano wɔwɔ mu sɛ mmoa no nyinaa asa. Nti sɛ afei na mepere kɔ no hɔ sɛ deɛ ɛyɛ na ne werɛ fiiɛ. na Aboa de wura fie a wamoa mo mesome ne mfa mmra fie no. na mesome de aba. Yo, ɛyɛ hot ɛwɔ Lord TV ɛne guitar players anammɔn no no ɛɛ aberante wotie no nnwom a tumi sɛ nsɛm wɔ n'anum. Na wode yɛ mo yɛ highlife no compare ne Namafo a nnwom no aba no a, sɛn na wosi hu no? Ok, deɛ me hu ne sɛ ne Namafoɔ no a aba no yɛmpɛ adesua nti yɛgu Ghana music no, yɛmpɛ adesua ɛne yɛgu Ghana music nti sɛ yɛama yɛn ani anyɛ den Ne yɛamfa nnwom pa ansa amfa amma no annyina a, Ghana yɛn nnwom toɔ no ɛbɛsɛe. Yɛbɛma kuro foforɔ sofoɔ abɛfa yɛn nnwom apɔlehye no de agye wɔn din adidi da biara na yɛn deɛ no na agu. Na ɛfiri sɛ deɛn nti na ama yɛn nnwom no agu? Ɛnnɛ nkwadaa aba no mpɛ adesua. Ɛnti sɛ obi na ɛbɛbɔ beat a na wɔkɔfa saa beat no from amanɔne a na obiara de yɛ deɛ ɔpɛ. Sɛ ɔde bɛ, wo deɛ wafa beat no mpo fa ka nyansasɛm bi. Dabi, asɛm bi a wɔka no, sɛ wotena ase na wotie a, ɔse timi fam. Nti pɛ ne mu no, ɔmpɛ sɛ obetie saa nnwom no. Wokɔka a, yɛse wɔn mmrɛ na ɛwɔ so. Wɔn mmrɛ na ɛwɔ so. Bisa ho sɛ, Show sɛn na yɛafrɛ wo wɔ aseɛ? Obiara nnim o. Wo nso se me mmrɛ na ɛwɔ so. Wonam na sɛ wonya bloggers baako mmienu na wɔte hɔ sɛ yɛbɛboa wo na dabi yɛde wo picture ne ade sei ne sei ne yɛka asɛm fa wo ho. Bisa ho sɛ, the end of the day wɔgye wo kakra no, wo sɛn benefit bɛn na onya wo? Saa na wode bloggers yi asɛm aba mu yi deɛ, na kyerɛ sɛ bloggers na ɛboa ma saa ɛnwom no rekɔ so. Wɔn ka ho bi.
Wɔn ka ho bi but wɔn mimlɛ mu wɔn bebree so wɔn yɛ wɔn adwuma. Nti so far as sɛ ɔne no bɛ kasa ɔbɛtua ne ka no deɛ, ɔbɛ publish deɛ ɔpɛ sɛ ɔde ba abɔntene no ama wo. Nti wɔn deɛ wɔn yɛ wɔn adwuma nti wɔn deɛ. Mentumi mblame wɔn but yɛɛ musicians no na ɛwɔ sɛ yɛtena ase na yɛsua adeɛ na yɛde nwom pa ba abɔntene sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn mpaninfoɔ ne adeɛ sɛbi obi ne obi mpo nya mansotwe obɛtumi atie nwom ama obɛnya nsakra bi ayɛ dɛn afirim ne wagyae sɛ mansotwe mfa mfasoɔ bi ammrɛ no wo mini wo nua bebree Enti wokɔku no anaa wokɔyɛ no dɛn? Nnwomtoɔ no bɛtumi asakra w'afiri mu. Ɛnnɛ ɛm ɛɛ awalefoɔ mu kunkum wɔn yerenom ne ade. Ɛso fɛ sɛ nnwom a wɔtie a sɛ wo yere mpo fom wo a wobɛnya bɔnefakyɛ de ama no. Ne nyinaa firi nyansasɛm a na nnwom no ka kyerɛ yɛn. Na ɛyɛ nnansa yi, saga bi aba social media, Akuapim-Polo, Akuapim-Polo, a medwene ho a mente aseɛ. Menhunu baabi a saa nsɛm no fi, obi rekyerɛ n'adwene sese, ebi si sei. Na yɛabɔ apini wɔ asɛm no yɛ hot wɔ airwaves no deɛ, yɛbɛbusa wo sɛ, ɛdeɛn na wo nso woka afa saa nsɛm a ɛretwam wɔ mframa no ho? Eh, court na atake ne decision, comtent o, nti ɛyɛ a na mempɛ sɛ mɛkasa bebree. But saa three months na wɔde maa Akuapim-Polo no, na nka wɔsɛ wɔyɛ no three years. To me no, wanyɛ adeɛ. Ɔn sɛ Ghana foɔ yɛyɛ nhwehwɛ anim yɛyɛ hypocrite. Tama girl no yiyi ne ho de kyerɛ ewiase amansan no yɛ mu hwan musician bɛn ana actor bɛn na sɔle bɛka kyerɛ no sɛ hɛɛ deɛ wo yɛ no ɛɛtan na nyɛ amammerɛ no no nti twe ho firi ho yɛ nyɛ nipa mo ansɔle antia no me yi Akuapem hene sɔle ba abɔntere bɛka kyerɛ no sɛ Akuapem polo yɛ din no ɛda wo so no nti gyae saa nnoɔma wei yɛ ofii no Tu sɛ standard sɛ woakɔyi wo ho. Afei deɛ wo ba, sɛ wo kɔn dɔ wo ba no a, ka kyerɛ ne papa sɛ, Seesei ɛyɛ a na mafe wo. Nti me wu no, mehu wo ba no a na me kɔn dɔ no nti na merewerɛ me ho akyerɛ no. Na kɔpa papa no akyɛw na ɔmfa nkyɛ wo. Na di nhwehwɛanim ne nkuraasesɛm no no. No, no, no, no, no. Akuapem Polo yɛ hwan? Seesei me mpo ɛyɛ me ahi sɛ wokɔhwɛ social media a obiara kura. Ɛdeɛn na ɔyɛ? Ɔreto nnwom. Ɔyɛ actor. Ɛdeɛn na ɔyɛ a nnipa regye mi na sɛ yɛtwe n'aso a ama afoforɔ ne deɛ asua nyansa na wei obi asɔre a na ɔka ho asɛm. Ɛdeɛn mfasoɔ na yɛbɛnya wɔ ho? Ebi nso bɛtumi aka sɛ bloggers no nso na ama saa nneɛma wei no rekɔ soro bebrebe saa. Wɔn deɛ wɔn de pɛ wɔn sika. Ɛna me dii kan kaeɛ no, blogger bi a yɛn mmɔɔ ne paa no, ɔno ɔde bɛto ne site de apɛ ne sika, viewers no, ɛno na ɔde repɛ ne sika. Akuapem Polo nyɛ obiara because ɔresɛe Ghana, ɔresɛe yɛn nkyirimma. Enti ɛyɛ yɛn nso a yɛdi saa social media ne saa nkɔnkɔnsasɛm no akyi ne blogging nneɛma na ɛkɔ so no, deɛ bɛ na afotuo na abɛtumi ade ato Deɛ mɛtu wɔn fo ne sɛ, Ghana nye amammerɛ ne sɛ rɔrɔho, yɛfrɛ hɔ aketeesie a ɛkyerɛ sɛ kataahofasie. Rɔrɔho no a hɛ, buroni, ɔbɛworɔ ne ho a, mosua aborɔfo no, sua atra no a moyɛ no. Deɛ ɛdi kan, buroni, ɔbɛworɔ ne ho a na ɔgyina beach. Sa no ahyɛ saa pikini ne ne ade de atwa pictures. Broni ɔbɛsa rɔ ne ho biom a na ogyina pool side. Na wo kɔ rɔ ho akɔ gyina photo studio ne wayi wo nufo ne ade ade o trɛte hwan? Yɛ wɔ mpaninfo wɔ Ghana o yɛ nhwɛ ma saa nɔma ne nkɔ so ɛwɔ se yɛ si ano ɛwɔ se wɔn de Akuapem Polo yɛ set example ɔkɔ three years na wo a wo so ahyɛ aseɛ sua bibia de asua nyansa. Sɛ, saa adeɛ wei, ɛnyɛ yɛ man yi mu ha. Hweaw, ɛyɛ, ɛyɛ nua, ɛɛ, anamɔn, na nudisɛm a ɔde reka afa Akuapem Polo nsɛm no ho no, ɛno nso nie. Enti, yɛbɛbɔ asɛm no nyinaa atɔfa ano. Afotuo bɛn na ade wɔ ma yɛn nnwomtofoɔ nketewa no a ɛwɔ akyire anaasɛ obiara a n'ani gye nnwom ho sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ nnwom no, afotuo bɛn na ade bɛma no? yɛrebɔ asɛm no nyinaa tɔfa no, sɛ woyɛ obi a w'ani de nnwom ho anaasɛ woyɛ nnwomtoni afe na woreba, fa buo ma wo mpanimfoɔ a wobɛto wɔn. Wotwerɛ nnwom na sɛ wohu nnwom no yie a, pɛ ne mu bi a wonim no biara frɛ no fa kɔ fa kɔkyerɛ no. Sɛ mistakes bi wɔ mu a, ɔbɛkyerɛ wo. Nsɛm bi na wode reba a ɛbɛtumi ama nnipa se afem a, ɔbɛkyerɛ wo sɛ, Yiyi saa nsɛm wei fa firi mu. Na sɛ yɛde afotuo ma yɛn mpanimfoɔ a, yɛn nnwomtoɔ no bɛkɔ so. Ɛna afei so no, yɛnsua adeɛ sɛ, sɛ woahu panimu bi nnwom na sɛ ɛyɛ wo dɛ, wopɛ sɛ woyi so a, kɔ n'anim, kɔsrɛ no. Ɔma wo kwan a, yi so, wamma wo kwan a, nyi so. Because seesei, ɛfiri nnɛ rekɔ yi a me ne mo rekasa, mpanimfoɔ no bebree bɛkye Young Boys no de wɔn akɔgyina kɔɔto. Because nnwom biara wɔ wura. Nnwom biara wɔ wura. Nti wontumi nsɔle na obi nyansa ne n'adwene, ne property, womfa w'adwene mmɛfa. Nti sɛ sɛ wohu nnwom na wopɛ a, bɛn nipa no, kɔka kyerɛ no pa na kyɛ. Ebia na n'akoma mpo ɔde bɛkyɛ wo. Nti yɛnsua sɛnea yɛbɛbu adeɛ a ɛbɛbu yɛn mpanimfoɔ na yɛankɔnya asɛm. Meda mo ase. Na obi nso bɛbisa sɛ, eh, wei deɛ last but one, obi bɛbisa sɛ, nansa yi, anka nnwom na yɛnim sɛ wotoɔ, yɛbɛhu wo na wo ne Kofo Kolege, Eh, show bi so na ɛnyɛ agorɔ koraa, ɛyɛ den sɛ ɔyɛ actor anaa? Deɛ ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ yareɛ yi baa yɛ, monim sɛ Ghana seesei musicians yɛmmɔ show, nti kwan bɛn na yɛbɛfa so bɛdidi, mentɔn tomatoes, mennim korɔno bɔ, nti me ara me nua Kwadwo Nkansah Leroy de me wuraa acting mu. Mewuraa mu so no wɔn huu sɛ meyɛ adeɛ, nti sɛ obi reyɛ biribi na sɛ ohia me sɛ role anaa mobɛtumi apira a, ɔfrɛ me a, Me ntwe n'ano nwɔ fam, why not? Ɔsɛ mede buo ma no na makɔyɛ ama no. Enti sɛ wo a wo nso wohwɛ me, wohia me a, wo nso saa na wobɛtumi afrɛ me. Me ntwe w'ano nwɔ fam, mɛba abɛboa wo. Me nɔmba nie, zero five five three six three nine three five one, zero five five three six three Nine three five one Sɛ wo hia me program biaa anaa sɛ acting anaa biribiaa wodeɛ wofrɛ me a mɛba. Na kyerɛ sɛ ayi ase nyinaa wo bɔ ne party outdooring biribiaa wo san bɔ ka ho. Meyɛ musician saa. Nti deɛ mɛma wo ani agye biaa mema awerɛhoɔ nku wo biaa no mɛba abɛboa ayɛ ama wo. Yoo ɛneɛ na yɛde kasayɛ no bɛwee kyerɛ wadɔfo bi. Mekyea obi biara a wɔhwɛ afidie yi. Mekyea wo. Ɛna saa afidie wei so taa hwɛ Lord TV. Wo taa hwɛ a wobɛsua adeɛ. Ɛna wɔn de, wɔn wɔ nnoɔma pa ba bebree a wɔn de rebrɛ wo. Ɛnɛ Gamro issues, wɔn na edi kan de ama mo. Nti taa hwɛ wɔn na tie wɔn nsɛm. Na mmerɛ pa mu no yɛbɛtena ase wɔ studio ne yɛde biribiara abrɛ mo. Yoo ɛneɛ yɛn nua Anamɔn yɛbɛda wo ase bebree na agya ɛnɛ deɛ yɛse biribiara bɛsan ka wiem nti yɛnkyea na mmom yɛma Bunzah. Da mo nyinaa mo ase adɔfoɔ ne atiefoɔ. Ɛyɛ yɛn nua Anamɔn na yɛne no akɔtwetwe nkɔmmɔ awie. Na yɛbaeɛ Gammuro Meeting no, yɛabɛte nsɛm bebrebee, yɛne nnwomtofoɔ bebrebee na yɛnhyiamu adidi nkɔmmɔ bebrebee. Enti mmerɛ a yɛasi a yei deɛ ɛɛ yɛde yɛn ano resi ha. Na mmerɛ pa mu no, yɛsan de nnwomtofoɔ bebrebee, yɛ highlife musicians ne actress ne ne actors bebree bɛba so. Enti stay tuned on Lord TV and Guitar Players and Singage page here. Thank you. Bye bye.